Ачыгыз. Мин ди бер вакыт ди ансарлар булган бер мәҗлестә утырдым ди. Ансарлар белән алар белән бергә бер мәҗлестә утырдым. Из җаа Абу Муса кәаннаху мазхур. Һәм шунда безнең яңа Абу Муса килде. Һәм бу ул Абу Муса ни беләндер борчылган иде, нидәндер курыккан иде. Факала истазанту гала Умара саласан фалам юзан ли. Мин ди Гумарга, ягъни монда Гумар ибн Хаттаб турында бара. Аның янына килеп, аңа керергә өч тапкыр сорадым ди. Өч тапкыр керергә рөхсәт сорадым ди. Ләкин үземнең соравыма җавап ишетмәде. Фараҗату һәм шуннан соң кире әйләнеп кайттым, кермичә. Факоля ма манагака? Шуннан соң Гумар ибн Хаттаб килә, әйтә моңа, э, күрә дә моны э, э, кемне? Кемне күрә? Кемне күрә? Абу Сагид, ул мәҗлестә утыручы. Кем килә Абу Сагид янына? Кем килә Абу Сагид янына? Абу Муса килә. Абу Муса килә. Абу Муса килә. Яни Абу Сагид утыра ансарлар белән мәҗлестә. Һәм ул сөйли, шунда без яңа килде, ди, Абу Муса, ди. Һәм ул нидер, нидәндер курыккан иде, ди. Һәм шуннан соң Абу Муса сөйли башлый, үзенең бу хәле турында. Менә мин, ди, Гомар ибн Хаттаб янына бардым, ди. Аңа кергә, аның янына керәсем килде. Өч тапкыр сорадым, ләкин миңа рөхсәт ителмәде, ди. Һәм мин шуннан соң рөхсәт ишетмәгәч үземә, Кире әйләнеп кайттым, ди. Һәм шул вакыт монда Гомар ибн Хаттаб килеп җитә. Һәм Абу Мусаны күргәч әйтә, нигә син ди кереп тормадың, ди. Нигә син китеп тормадың, китеп бардың? Димәк, Умар ибн Хаттаб аның кергә рөхсәт сорауын ишеткән була, ләкин ниндидер сәбәпле җавап бирми. Я, я инде берәр сәбәп мәшгуль була, я инде берәр сәбәп эшли торган була, җавап бирми. Хәм шуннан соң килеп әйтә моны эрли. Нигә син китеп тормадың ди минем рөхсәт биргән? Нигә китеп бардың дип әйтә Абу Мусага.

Хәм үзенең шушы гамәленә, үзенең шушы эшенә кире әйләнеп кайтына дәлил китерә Гомар ибн Хаттабка. Әйтә, мин ди Аллаһның илчесенең, әгәр сез берәр кешегә килеп, берәр кая килеп, өч тапкыр керергә рөхсәт сораганнан соң сезгә җавап бирмәсә, кире әйләнеп кайтыгыз дигән сүзләрен ишеттем дип, э, Аллаһның илчесенең сүзләрен Гомар ибн Хаттабка җиткерә. Факаля, шунда Гомар ибн Хаттаб әйтә, "Валлаһи, латакиманна алейхи бәйина" Аминкум ахадун самиаху э, минан наби саллаллаху алейхи вассалам. Шуннан соң Умар ибн Хаттаб моның сүзләренә э, ышанмыйча әйтә, син миңа моның өчен тагын бер дәлил китерергә тиеш ди. Үзенең сүзләреңә тагын дәлил китерергә тиеш ди һәм шунда утыручы кешеләр әйтә, сезнең берәрегез ди, шундый сүзләр ишеттеме? Бу кеше әйткән, Абу Муса әйткән шушы сүзләрне берәр кешедән ишеттеме? Ә пәйгамбәребездән ишеттеме дип әйтә.

Чыннан да пигамбәрбез шулай дип әйтте, я инде мин пигамбәрбезнең шулай дип әйткәнен ишеттем ди. Ничек ничек ничек итеп әйткәнен ишеттем ди. Әгәр сезнең берәрегез берәр җиргә килеп, берәр кешегә килеп кергән рөхсәт итеп сорый икән, өч тапкыр сораганнан соң аңа җавап булмаса, кире әйләнеп китсен. Кире әйләнеп кайтсын. Беренчедән бу хәдистә керү әдәбе. Әгәр дә берәр кая килгәч, өч тапкыр сорау кирәк. Башта салам алейкум, аннары адхул. Шулаймы, кергә ярыймы? Икенчедән бик мөһим мәсьәлә, карагыз. Умар ибн Хаттаб иң яхшы сахабаларның берсе Абу Бакрдан соң. Иң яхшы сахабаларның, иң галим, иң белүче сахабаларның берсе. Дүрт Туры юлда булучы, туры юлдан алып барылган дүрт хәлифнең берсе. Ул бу хәдисне белгәнме? Пәйгамбәребезнең бу сүзләрен ишеткән буламы? Юк, белмәгән. Димәк, Гумар ибн Хаттаб белмәгән моны. Белмәгән. Пәйгамбәребез вакытында. Аннары аңа моның турында сахабалар хәбәр итәләр. Бүгенге көндә әгәр берәр кешегә пәйгамбәребезнең хәдисен килеп әйтсәң, син нигә болай эшлисең? Син нигә менә болай иттереп намаз укыйсың? Бу бит дөрес түгел. Менә пәйгамбәребезнең хәдисе бар. Менә пәйгамбәребезнең хәдисе бар. Менә пәйгамбәребез шулай шулай дип әйткән. Ул сиңа гаҗәпләнеп әйтә. Туктале, туктале, син миңа нәрсәм дә акыл өйрәтәсең. Әллә синең әйтәсең килә, Абу Ханифа белмәгән, син беләсеңме дип? Абу Ханифа белмәгән, син беләсеңме дип? Әйе. Әйе, бу сүзләрнең бернинди гаҗәбе юк. Әйе, Абу Ханифа белмәгән. Менә мин бүген бу хәдисне ишеттем. Монда әйе бер кеше дә каршы килми. Абу Ханифа иң зур галимнәрнең берсе. Зур галимнәрнең берсе, ләкин ул бит Аллаһ түгел. Ләкин ул бит пәйгамбер түгел. Аның да белмә. Умар ибн Хаттаб белмәгән. Ә син гаҗәп әмәсәң Абу Ханифа белмәгәнме дип. Умар ибн Хаттаб белмәгән. Имам Малик. Имам Маликны барыбыз да белә. Ике мәчетнең имамы, ягъни Мәдинәдә һәм Мәккәдә. Имам Малик бөек галимнәрнең берсе. Аның янына киләләр Шәм җирлегеннән. Шәм җирлегеннән килә э, делегация килә. Үзләренең халкыннан делегация килә, Шәм халкыннан делегация килә сораулар белән. Шушы илдән сораулар, кешеләрдән сораулар алып э, Имам Малик янына киләләр. 40 сорау бирәләр. 50 сорау бирәләр, 50 сорау бирәләр. Шушы Имам Маликка. 50 сорауның ничәсенә җавап бирә? 50 сорауның факат дүртесенә җавап бирә. Илмам Мәлик шушына аңа ай буе юлдан шәмнән кешеләр киләр, 50 сорауның дүртесенә генә җавап бирә. Калганнарына белмим дип әйтә. Һәм бу кешеләр гаҗәпләнеп әйтәләр, имам диләр, ничек инде син безгә дүрт сорауга, без монда хәле килеп, шәм җирлегеннән син безгә дүрт сорауга җавап бирдең. Хәзер без үзебезнең халыкка кайтып нәрсә дип әйтик дип әйтәләр. Нәрсә дип җавап бирә имам Мәлик? Имам Малик белми дип әйтегез дип җавап бирә. Имам Малик белми дип әйтегез җавап бирә. Шуңа күрә шулай ук Имам Малик э, бер вакыт утырганда мәчеттә әйтә, барлык кеше дә ялгышучы. Барлык кеше дә ялгышучы, бар тик менә шушы кабердә яткан кешегә кешедән кала дип. Кемгә күрсәтә ул шул бармагы белән? Пәйгамбәребезнең каберенә күрсәтә.

Гаҗәпләнмәс, ие ул аны ишетмәгән, я дөрес аңламаган, я оныткан. Без бит кешеләр барыбыз да. Шуңа күрә, әгәр дә пәйгамбәребезнең хәдисе килә икән, аны кабул итеп алырга кирәк. Пәйгамбәрнең сахих, дөрес хәдисе килә икән, аны кабул итеп алырга кирәк. Баракалафикум, бу бик мөһим мәсьәлә. Бу бик мөһим мәсьәлә, чөнки ул дин, дин һәм гыйлем, ул синеңчә түгел. Минемчә дә түгел. Бу әйтте дә түгел, теге дә әйтте дә түгел. Дин, гыйлем ул Аллаһ әйтте һәм Аллаһның илчесе әйтте. Аллаһ әйтте һәм Аллаһның илчесе әйтте. Моннан кала башка сүзләрне җиргә тотып бәрсәгез дә була. Аллаһ әйтте һәм Аллаһның илчесе әйтте дигән сүзләргә ниндер башка кешеләрнең, ниндер башка имамнарның сүзләре туры килә икән, каршы килә икән, каршы килә икән, Аллаһ әйтте һәм Аллаһның илчесе әйтте дигән сүзләргә. Аларны тотып бәрсәгез дә була. Аларны тотып бәрсәгез дә була. Аңладыңызмы? Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә тәкәбберлек безне безнең турында, безнең белән тәкәбберлек турында бик күп хәдисләр алдык. Тәкәбберлек ул диде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям беренчедән кемнең күңелендә бөртек кадәр тәкәбберлек була икән, ул җәннәткә кермәячәк. Һәм шул тәкәбберлекне тәфсирләп әйткәндә әйтте, тәкәбберлек ул хаклыкны кабул итмәү. Хаклыкны кабул итмәү. Шуңа күрә бик мөһим мәсьәлә. Сиңа килделәр икән, Аллаһ әйтте, Аллаһның илчесе әйтте дип. Менә хәдис дип. Менә сәхабәләрнең аңлавы, менә сәхабәләр бу хәдисне шулай аңлаган дип. Ха ул синең инануыңа каршы килә икән, кабул итеп ал. Кабул итеп ал. Әгәр син шунда кабул, кабул итеп алмыйсың икән, бу тәкәбберлектән кала бер нәрсә түгел. Бу бар тик тәкәбберлегең генә. Тәкәбберлегең генә. Һәм бу һәм бу бик зур Гөнаһ. Һәм бу бик зур гөнаһ. Бәарәкәллаһу фикум. Һәм шул урында бүген тукталырбыз.